Eh, hausi uroyi asi mabvuri one kumwire mvura mutsani dai munoiti mukombe ehe ngokuti kwaane makapu eonini aya anditi akazouya nayo ngwaya izvi tototi haa hatichadi kumwira muonini dzedu idzi anditi zviro zvakashata ngokuti kudhaya kusati kwaane zviro zveshe izvi vanhu vaimwe mvura ngenyara idzi kuende kurwizi kumufuya kodai ozwe nyota opetuka kumbatso kuti une distance kei onini kusinawo nini kuti distance yakareba mumhango wekuomwa mvura unofa ngenyota anditi eya ndatoti nditotore chikari changu chino ndandakachiisa kuretu ngokuti ndode kubike maheu nyamashi saka munoone hari ya emai apapo ndimukhombidze ngokuti vamweni nehari dzakhona havatodzisi tingareketa paya kuswerera techichibwabwada kurekete zviro zvevantu vasingazwi vasina nzee naimwe hari munoionai vanhu vaya vasina pekuisa mvura kudhaya handiti kusina mabhaketi nemigomo yesimbi iya masimbi migomo yakawiraya nemakangwa kusina vanhu vakati handiti isusu vanhu vatema tikati toita zvekudini handiti ndo pavanhu pavanga votange kuchibika kuchirima pekubikira hapana warima wobikire pari pari voumbe hari ngedongo kune ivhu rinozi dongo dhaka riri stick inini ndinotoziva kukoni kuti ndakawanda andiri busy kani ndaida kuzomukhombidza kuumbe hari ngedongo anditi woumbe hari ikoni yekuchere mvura yekuisa mahewu dzekubika mukaenda papeji pangu munoona ndinobikira mahari sometimes unoona ndinadzo hari idzodzo dzotobika woise mvura nekochere mvura kuchera ngege wochere mvura kwakuda usingapwanyi usingapwanyi haiwa migomo mabhaketi ayo echiyungu emaplastic emunoshandisa akazotoya zvinhu izvi kudai kwaya nesimbi mamugomo etinodzi mamugomo anorira ehe hino ndozvandati ndimukhombidze kuti asi zviro zvinoshamisira piwe kuti vantu musingazvizivi inonzi chini evolution theory of evolution yangu mwakamboiona mwakamboiita kana maiziva chiyungu chinondinesa asi zviriyo tinobva pasteji iteendei asi tabva pasteji hazvibviri kuti zviya zvataitikwa kudhaya zvashata tokumbirawo malove nemalikes kuti tisazozo tinotuka vantu ndisuka kuti pane vantu hazvibviri kuti hari haichabikirwi kana kuti haichaiswi mvura ngekuti taane mabhaketi kana kuti vari mumataundi vane matepi ekuvhura mvura kudai anditi isu kwedu atina mafiriji payakanyi kwedu chipinga akuna mafiriji tinoisa mvura yedu muhari inotondorera this one is a cooling system this one is a natural cooling system yakatonyanya iyi ichi chikula box ichi ichi mvura inobvomo yakanyanya dumbira mukajairi kuisa mvura muhari auzomboidi mvura inobvo mugomo kana kuti mubhaketi namwari ah, zvezvinonombira mana iye haritsanini ichatsemuka ndakatiuyisa zuro mukaona mavhidhio Ah, mvura ukaimwa netsanude ukazoto kuimwa ngekapu kapu zvayo kangu ikatomboite nani haya kuzomwa ukatojaira kumwira mvura umu muri kumona ine test yayo tsani this thing kan ine natural test kasmell kaflavor kainobudisa nehari nehari even maheu ayaya maheu munombobika moise pari ngokuti umu muhari muchipfuko ndomaanokasiri kuira ngokuti vamweni vanomwa mahewa asizi kuira ini handinwi mahewa asina kuira ndoda anoti zha kana kuti atobaruka aya ndo anotomwika ei asati ndati ndimukhombidze kuti musingazivi hari ndo yatinoti hari dai munotomboiti chini ipot clay pot yona iyi clay pot from clay dhaka rinozwi clay riri stick rine hombe hari dzinedzi dzakatowanda kwedu todzibikire zvakawanda mitambo tambo inoitwa idzo maheu doro kuise mvura dzekutonhorera kuti umwire inotonhorera kosava kochere mvura hayo hedu tinoenda nemigomo kuti i vanhu vanoombe hari vavashomani dzinopere kupwanyika saka tinodzi we reserve these ones for important things kana kuti mafunctions ekwedu kani handiti ehe kana kungoti maheu kana madoro ekufa madoro emakoto emvura ekuda idzi mvura ndau hamuna eh, tingaremba ngatoremba idzi ndiro dzembuti idzi modzona